Хәерле сәгатьтә! Кайнар сәламнәр, хөрмәтле Туган тел телеканалының Сер төпкән тапшыруын тамашачылары! Эфирда янәдән мин, Роза Хәйруллина. Дуслар, бүген без сәләтлеләрдән дә сәләтле, җырчы, композитор, шагыйрә, рәссам Флера Шарипованың иҗат кичәсенә килдек. Һәм инде сезне дә, һәммәгезне дә мин экраннар янәшәсенә якынрак чакырам, чөнки Флюра апаның иҗаты белән якынанрак танышып, аның килгән кунаклары белән аралашып, сезгә бик татлы, бик күңелле репортаж эшләргә без керештек. Шуның өчен һәрвакыт Туган тел телеканалы сер дип кенә тапшыруы белән бергә булыгыз, дуслар. Без башлыйбыз!

Сезнең каршыгызда бүгенге безнең тапшыруыбызның герое Флюрә апа Шарипованың бер туганнары. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич.
Бүген менә безнең сеңлебезнең бик матур юбилей кичәсе. Ул бит инде безнең шул хәтле талантлы, матур, шул хәтле Оҗмах кошыдай кеше инде, шул хәтле ягымлы, бөтен кешегә ярдәмчел, безгә дә шулай ук нык ярдәмчел. Без гел шулай бергә тату гомер итәбез. Менә минем иптәшем Айдар, бертуган сеңлебез Венера. Аллага шөкер, бергә-бергә өч тагандай, Флүрәнең шигыре дә бар безнең турында, Өч таган дигән, өч тагандай таймай. бер беребезне поддерживать итеп яшәп ятабыз флюрә туганыбызга озын гомерләр матур матур матур тагын шигырьләр җырлар язуын рәссамнар ясавын телибез әйе менә безнең оныгыбыз фидель ул да нәнәйнең җырын бик яратып тыңлай җырлап та күрсәтер бәлки әз генә фидель сиңа да хәерле кичләр кайсы җырын яратып башкарасың апаңның
Сәламәт бул, балам, хомерле бул, балам, акыллы бул, тауфиклы бул, бәхетле бул, балам. Сәламәт бул, балам, хомерле бул, балам, акыллы бул, тауфиклы бул, Бәхетле бул, балам! Әфәрин сиңа, Фидель! Менә нинди матур истәлекле җырны син инде яттан беләсең. Рәхмәт сиңа. Э, чынлап та карап торам, бик дус, бик тату яшисез бугай Флера апа белән, чөнки менә бу э, бүген шушы күркәм табынны да сез әзерләдегез, килгән артистларыбызны чәй белән сыйларга шулай бит? Алла бирса, Алла бирса, әйе, артистларны чәй эчереп, күңелләрен күтәреп, әзрәк поддерживать итеп үтергә дип э, өмет итәбез. Концерт матур үтәр дип өмет итеп көтеп калабыз инде. Мин гаиләдә төпчеге булам. Флюр апаемны бик яратам. Аның иҗады белән сокланам. Ул безнең бик тырыш, бик туган җанлы, барыбызга да вак итеп тора. И туганнарга гына түгел, бөтен кешегә, бөтен дөньяга яхшылык белән матур итеп карый белә. Барысына да ярдәм итәргә әзер. Мин Апама шушы көндә бик-бик зур бәхетләр телим, иҗади уңышлар телим. Шушы концертының матур итеп үткәнен, аннан да ары матур-матур итеп концертлар куеп, матур жигерләр, матур җырлар язып, матур рәсемнәр төшереп, матур итеп, бәхетле итеп яшәвен телим. Флюра Павитне әйтергә кирәк, уникаль талант иясе. Ул шагыйрә, ул композитор, ул рәссам. Сез бер туганнар. Ә менә сездә нинди сәләтләр бар икән? Бәлки сез дә көйләр язасыздыр, шигырьләр иҗат итәсездер?
Әзрәк кенә шигырьләр яза торган гадәтем бар дип әйтәем. Безнең, минем шигырьләргә апаның язган көйләре белән җырлар да бар. Нинди җырлар икән ул, әйтеп китсәгез иде. Ага сулар дигән җырлар бар. Шуннан Муел чәчәге дигән җыр бар. Гомер киртә дигән җыр бар. Ну, бар инде шунда тагын байтак кына җырлар.
Хөрмәтле дуслар, гримеркаларга сәхнә артына без сәяхәтне башладык. Һәм инде менә беренче гримерка, ул инде үзегез күреп торасыз, бүгенге концертның герое дип әйтәбез инде, Флюра Пашарипова. Кереп хәлләрен белик әле, дуслар, әйдәгез безнең белән. Аны бизиләр, ясыйлар. Флюр апа, хәерле кичләр сезгә. Әссәламу алейкум.
Хәерле кич. Бик матурланып бизәнеп төзәнеп утырасыз. Кәефләрегез ничек? Ничек сез бүген үзегезне хис итәсез? Менә хәзер берничә минуттан шушындый матур грандиоз юбилей тантанагызга багышланган концертыгыз башлана. Гомумән ничек үзегезне хис итәсез? Мин бик шатмын инде, дулкынланам. Дулкынланам, барысы да үз уртында микән дип дулкынланам, ничек үтә дип дулкынланам. Ну, бик шатмын. Ә менә нәрсә өчен аеруча дулкынланасыз сез? Нәрсә борчый сезне? Бер нәрсә дә борчымый. Дулкынланам гына. Борчымын бер нәрсә дә борчымый. Алла, Аллага шөкер, менә янымда дусларым, менә Алсу Казаннан хәтле килгән. Менә минем Ләйсәнем мине матурлый, чибәрләтә. Шуннан менә минем кызларым мине киендерәләр Людмила белән Сәлимә кая әле ул? Э, әйе, минем янымда дусларым бар. Фарзана йөгереп тора, ул сценарий эшләде, ул бөтен нәрсәне эшләде инде. Шундый дусларым булганда бик борчылмыйм, дулкынланам гына. Ярый. Без сезгә бары тик бәхетле дулкынлану хисләре генә телибез һәм уңышлар телибез бүгенге кичәдә.
Ялгыз гына яшәп булмый бу җирләрдә.

Дуслар, сезнең игътибарга без Флюра апаның иҗат җимешләре

Мин сезне үземнең исемнән һәм телеканал Туган тел исеменнән чын күңелдән туган көнегез белән, шуны юбилеегыз белән котлыйм. Уңышлар сезгә, иҗади уңышлар, сәламәтлек, тазалык. Менә бу чәчәкләр һәм менә бу диплом сезнең өчен. Флер Габдулхаевнаның иҗат иҗади эшләре карап торам. Э, аның кызык кына җырлар. Ул бит үзе художник. Художник булган өчен күрәсең э, иҗади э, эшләре шундый своеобразныйрак булып чыга. Анарга уңышлар телим, сәламәтлек, тазалык һәм алдагы вакытларда да безне үзенең җырлары белән

Миңа җырлап булмас микән дип шундый теләк белән Флёрага инде килгән идем һәм ул Аллага шөкер бер сүзсез миңа шушы җырларны бүләк итте. Һәм мин бер концертта да калдырмыйча яратып җырлыйм һәм менә шушы Флёраның җырга керткән ниндидер күңелнең иң төптә иң Түрдә булган бөтен хисләрне мин ничектер тоям дип әйтсәм дә була, чөнки без Флюра белән ничектер бер җептә дип әйтикме соң, һәм аның хисләрен мин тоеп яшим, җырлаганда да тоеп җырлыйм.
Сез ничек уйлыйсыз, менә шушымы, шушы әле яңа гына әйтеп киткән фикерләрегезме җырның хит булу серләре, әллә инде менә җырны хит Ясар өчен гомумән менә нәрсә эшләргә кирәк? Кемнән тора ул? Җырчыдамы, композитордамы? Бер менә шушы сорауга мин бернинди дә җавап бирә алмыйм, чөнки җырны нәрсә хит ясый икәнен мин үзем дә аңламыйм. Кайчак шундый матур җырлар башкарасың, хит булырдыр дип уйлыйсың, алар кешенең күңеленә ничектер менә үтеп керми. Ә кайвакыт Э, булгалый менә җиңелрәк җырларда башкарып җиңелчәрәк э, бераз теге күн күңел ача торган җырны башкарасың э, ул ничектер кеше күңеленә кереп кала һәм популяр булып китә аның серен беркем дә белми дип әйтергә мөмкин
Вера апа, менә без сезне инде икеләтә бәйрәмегез белән котлыйсыбыз килә. Беренчедән сезнең быел матур юбилей. Дата санын әйтеп тормыйбыз, дуслар. Флер апага бары тик 18 яшь тулды гына дип әйтәсе килә. Э, иҗат иткәнегезгә 20 ел. Һәм инде менә бүген шундый искитмәле җылы, рәхәт, күңелле тамаша бүләк иттегез сез халыкка. Без сезне тәбрик итәбез. Якыннарыгыз әйтеп киттеләр, сез чынлап та рәссам. Без аны сезнең э, сурәтләрегездән дә күреп аңладык. Рәссамга, ә менә кайсы сәләтегез сезнең менә күңелегезгә э, якынрак? Сез бит инде күп кырлы талант иясе. Шагыйрә, Композитор, җырчы һәм рәссам. Кайсысы беренче урындарак сезнең өчен? Аның беренче урыны, икенче урыны юк инде ул. Алар барысы да мин бит инде ул. Ул барысы да күңелдә булган хисләрнең чагылышы. Краска алсаң, буяу алсаң бит инде ул картина чыга, сүрәт чыга, рәсем чыга. Ә инде ноталар алсаң, җыр чыга, сүзләр алсаң, шигырь туа. Ул барысы бер бит инде ул. Шул минем эчемдәге кайнаган хисләр, минем тормышка карашым. минем бар булмышым инде мин инде ул күңел халәтегез нинди булганда сезнең күбрәк илһам килеп иҗат җимешләре матуррак һәм нәтиҗәлерәк туа икән аны менә бүген концертта утырган кешеләрдән сорарга инде минем менә бик ә, теге җанга үтә торган җырлар да бар күңелле җырлар да бар кайсысы халыкка ныграк ошый икән дип сорарга кирәк чөнки төрле халәттә буласың бит инде ул тормыш булгач теге кайгырган чак була теге шатланган чак була бөтен вакытта да җыр языла инде ул ул минем теге бер вакытта гына язылмый ул төрле җыр төрлечә дөньяга килә э, Юлия, менә бүгенгесе көндә син инде Флюра апаның ике җырын башкарам дисең әйме? Ә, менә ничек уйлыйсың? Менә нәрсәсе белән ошый сиңа Флюра апа иҗат иткән җырлар? ее душевность, ее внутренняя гармония, она очень лирична, она очень многогранна, она очень

Байтак еллар инде хәзер безнең таныш булуыбызга э, һәм э, был танышлыкка бик тә шатмын, чөнки шундай бик талантлы кеше ул Флүрә. Улың э, бына бер кешегә ниндәй һөнәр хайган. Ул искиткеч картиналар төшерә.

Шундай сыйфатларын әйтеп китмәй булмай. Без э, бергәләп гастрольләрдә ла йөрибез бит инде. Менә шул вакытта кешене һынала диләр бит. Ул э, вакыты юк вакытын бар итеп, шундай тәмле кәстәр бешереп, юлга ла алып ала, өенә лә сакырып һыйлай. Һәм ул безне һәр вакытта ла юлда э, курсалап барусы, ул менә барысы ла һәйбәт булачак дип безне тынычландырусы, ниндәй концертлар булһынмы, башка кичәләр оештырабызмы, һәрвакытта ла безгә үзенең йылы һүзе белән ярдәм итеп тора. Олы рәхмәтлебез Флүрә һиңә!
Ә бармы менә сезнең үзегездә иҗатыгызга булган мөнәсәбәтләрдә ниндидер менә Э, җитешмәгәнлек менә нәрсәдер җитми минем иҗатыма нәрсәдер өстендә әле тагы да эшләргә кирәк дигән уй фикерләрегез бармы
юк нәрсәдер җитми дигән нәрсәгә минем башыма бер вакытта да килми ул мин менә ә, э, нәрсәдер күрәм дә шуны менә эчемдә булганны халыкка әйтергә тырышам бар тик әйтергә тырышам да әйтергә тырышам әле тагын менә шуны әйтәсем бар әле тагын менә шуны әйтәсем бар әле дип менә эчемдә әлегә шундый әйтәсе сүзләрем булганда язам да язам ә, э, Ул теге канәгатьсезлек яки теге негативный шундый состояние алар миңа хас түгел димәк сез үзегезнең иҗат иткән һәрбер иҗат җимешегез белән канәгатьсез канәгать дип әйтимме менә ничек яратам менә ничек яратмыйсың бүген алсу абульханова ничек матур итеп җырлый минем җырларым ничек итеп аны, аны яратмыйсың инде диана ишниязова мин аны көне буена җылый җылый тыңларга тыңлый алам аның менә янган күңелен Менә Гүзәлия, күпме минем сүзләргә хитлар иҗат итте. Һәрбер җырым, һәрбер менә җырчы, алар минем өчен менә бала кебек, аларның барысын да яратам мин. Ә бармы соң ул җырчылар арасында шундыйлары, Флюра апа, менә сез җырны иҗат иттегез, әйме? Э, күңел түрләреннән чыкты ул сезнең ул көй, ул шигырь. Э, сез аны менә тоясызмы, кайсы җырчыга бирергә икән? Үзегез шалтыратып аларга мөрәҗәгать итәсезме? Әллә инде ничек? Ул төрлечә була инде ул. Ул менә теге кайвакытта сорап алалар, кайвакытта үзем тәкъдим итәм, менә матур тавыш булса, менә менә шул җыр аның тавышы белән шундый матур яңгырар иде дип уйлыйм да үзем тәкъдим итәм. Төрлечә була инде ул. Бер төрлечә генә булмый. Сорап алалар кайчак, кайчак теге үзең тәкъдим итәсең.
Әйтеп китегез әле үзегезнең хисләрегез белән уртаклашыгыз әле. Флюра апаның шигырьләре. Ә ни өчен аның шигырьләрен сайлыйсыз икән сез? Мин үзем профессиям буенча телче. Аның шигырьләрендә шул хәтле тирән мәгънә, безнеңчә әйткәндә, идея, тема, проблематика бар. Һәм мин бик нык шигырьләр яраткан кеше. Ә, Аның шигырьләрендә ниндидер көч бар, наз бар. Күңел тула ятлаганда, сөйләгәндә һәм мин аны бик нык ихтирам итәм, ул шигырьләр дә яза, ул рәссам да, ул көйләр дә яза. Һәм ул шул хәтле ак кеше, шул хәле ачык күңелле, бик якын ахирәт һәм аның кырында бик талантлы, бик яхшы, чиста күңелле кешеләр. Бик ихтирам итәм, Флера ханым.
Аның җырлары бүгенге көндә актуаль темаларга языла, халыкның Тормышы чагыла. Алар бер яктан гади булса да, гади булса да, аларның эчтәлеге менә безнең күңелләргә якын дип әйтәсем килә. Менә әле аның яңы матур китабы чыккан, ул китабы белән шатландырды. Һәм киләчәктә без аңа уңышлар телибез, шулай иҗат итсен, иҗат чишмәләре саекмасын һәм безне шатландырып, куандырып торсын озак еллар. Мы пришли на концерт Флёри, потому что нам очень нравится ее музыка, ее творчество. Мне вообще нравится этот человек. Такая прекрасная женщина. Я видела ее картины, я видела, чем она занимается, как она поет. Дай Бог, чтобы еще она создавала, чтобы

какие э, стихи, какие слова, какая песня, кому уже будет она принадлежать. Менә шундый бер кызыклы фикер ишеттем мин шушы көннәрдә генә әмма композиторлардан. Менә алар җырны иҗат итәләр, алар инде күрәләр, күз аллыйлар, җырчы аны ничек итеп һәрбер сүзен башкарырга тиеш. Нинди тональностьта, нинди энергетика белән. Ә сезнең шундый очраклар булганы бар, менә ул җырчы кайсыдыр өлешен җиренә җиткермәде бу җырның. Һәм сез аңа барасыз да өйрәтәсез, юк, әйдә менә болайрак җырла, болайрак тырыш дип. Юк, алай өйрәтеп йөрегәнем юк. Чөнки ул җыр менә мин җыр яздым бит инде. Ул менә минем генә җимешем түгел. Ул җырга менә җырлаган кеше үзенең хисләрен, үзенең тойгыларын, үзенең дөньяга карашын сала. Аны мин ничек син алай итеп җырламыйсың, болай җырла дип әйтәм. Беренчедән мин вокалистка түгел. Мин теге вокальный ниләрем бик түбән дип әйтим инде данныйларым минем. Җырчылар шундый җырчылар җырлый җырны. Алар үзләре бит инде шундый матур итеп башкара. Мин рәхмәтле генә. Ничек аларга менә шулай итеп җырламадың дип әйтәсең инде. Сокланып карап торам мин. Ушым китеп сокланып карап торам алар менә җырлаганда.
Ярый. Флера апа, бу бит инде шоу-бизнес дөньясы, әй бит менә э, э, сер булып калмасын, чөнки сер дип кенә тапшыру барлык серләрне ачарга тырыша. Бүгенге көндә сезнең җырыгызның, бер җырыгызның уртача хакы күпме икән?
Уртача хакы дип әйтә алмыйм мин. Төрлечә була бит инде ул. Менә хәзер шул хак дип әйтсәм, как-то дөрес булмый. Чөнки һәр кеше белән мин сөйләшәм. Кайбер кешенең тавышы матур, ә алырга хәле булмый. Анарга мин болай бик аз гына гада бирәм, бушлай да бирәм. Менә шундый матур тавышлы булса. Кайвакытта менә акчам бар, миңа җыр бир дигән кешеләр бар, тавышлары ошамый, мин андыйларга бирәсем дә килми. Акчага, акчага кара, менә мин үзем тормышка менә шундый карашым. Барсын да җан аша. Теге, дөньяга, ничек дип әйтим инде, акча аша карамыйм мин. Бүген акча бар, иртәгә юк. Ул бер кеше дә байлыкны да алып китми, акчаны да алып китми. Ул бер көнлек кенә ул. Җан байлыгы кирәк. Җан матурлыгы кирәк.

Без Флера Шарипованың иҗатдаш дуслары бүген шатланып, рәхәтләнеп килдек аның шушы бәйрәменә. Чөнки Флера ул шул кадәр ихлас кеше. Аның шигырьләре бик фәһемле, мәгънәле, ә көйләре күңелгә үтә торган. Җырлары бик матур, үзе дә бик матур җырлый. Без аның белән байтак еллар иҗатдаш дусларбыз. Аның байтак җырларын җырлыйбыз. Һәм әле яңа җырлар да бик күп алда. Менә мин юбилей концертыма Аллабирса аның тагын да ике-өч җырын, яңа җырларын, бик матур җырларын әзерлим. Флёрага әйтәсе килә инде, яңадан-яңа уңышлар, тагын да матуррак җырлар, исәнлек-саулык. Алда тагын да юбилейлар бик күп булсын, аларны исән-сау каршылап, шатлыклар белән шулай бергә-бергә үткәрергә язсын дигән теләкләребез. Бик күптән башланды инде безнең иҗади дуслык. Чынлап та, э, мин аны инде җыр аша гына да белмәдем. Ул бит инде э, матур бәйрәмнәр, юбилейлар алып бара. Э, шул яклап та белә идем. Һәм инде мин аны шуннан соң э, җырлаганын матур, җырлаганын ишетеп, э, күреп, белеп, мин аны туры эфирларга чакырдым инде. Аның җырлары шулай безнең эфир дарьяларыбызны

55 яшь матур гомер 55 тә 25 бишлеләрең йөзгә илтсен чик белмәсен алар һич 55 тән 105 кә барыр юлың киң булсын бәхетең дә саулыгың да флеракай яшьлегеңә тиң булсын амин шулай булсын
Исәннәрмесез? Сезгә Мәскәүдән кайнар сәламнәр алып килдем менә шушы бүгенге матур э, үземнең дустымның кичәсенә. Дустым дип тә киттегез Гүзәлия, димәк, э, Флюра Шарипова белән сезнең арада Э, иҗади мөнәсәбәтләр генә түгел сез әле дуслар да шулаймы без ахирәтләр һәм э, менә иҗатташ дуслар да безнең э, бергә иҗат иткән җырлар бик күп алар 15 кә якын менә 7 ел без дус аралашып торабыз дус шулай иҗат итәбез ә дус буларак менә сезгә нинди дус ул сезнең өчен
нинди дус дус Була или юк ул? Дус, чын дус. Чын дус, димәк, сезгә аның ә кайсы сыйфатлары сезгә аның аеруча ошый менә кеше буларак, дус буларак?
Э, менә мин э, анардан ничектер пример алырга тырышам, аның кебек сабыр буласым килә, ләкин минем бик килеп чыкмый, конечно, мин сокланам аның сабырлыгына. Анарда булган, анарга хас булган йомшаклык миндә юк. Мин анарга да сокланып йөрим. Бүгенгесе көндә Флюра апаның иҗатында нәрсә җитми сезнең фикерегезчә?
Мин алай әйтә алмыйм, чөнки аның э, үзенә генә хас булган стиле бар. Кабатланмас, аның үз моңы бар. Э, менә ошаш тавышлар да күп. Э, ошаш берсенә берсеннән берсе ошаган җырлар теге иҗат иткән авторлар да күп. Менә мин туры әйтәм. Ә менә Флораның Җырлар кабатланмый аның. Аның ниндидер үзенә генә хас булган темалар каяндыр ул каяндыр табып ала ул аларны беркемдә булмаган темалар шундый прям йөрәккә үтә торган ихлас чын күңелдән ул менә э, кайсы кеше ул аннан бер җөмлә ала тегеннән бер җөмлә ала ә аның шигырьләре тулы

Рапа күлмәкләрегез дә бүген бик еш алыштырдыгыз. Алар берсеннән берсе шундый э, зәвыклы. Кемнәр әзерләргә булышта? Үзегезме, кызыгызмы? Сәлимә э, бит инде күлмәкләремне ясады, шул фасоннарын ниләрен. Ә Людмила текте, даже минем янымнан да китмичә, мине һәрбер чыгышымны чыгарды шулай итеп. Шуннан Валентина Кузьмина дигән э, җырчы Тегүче миңа бик күп костюмнар теккән иде, теге концертларга да, бу концертта да мин аның теккән кием күлмәген э, кидем әле. Ә менә ә менә монысын инде менә минем кызым үзе күз, күз аллап үзе шулай а, шулай э, уйлап чыгарды да, шуннан без аның белән эшләдек, кызым белән. Ә, тегүен Валентина Кузьмина текте. Ә менә Людмила белән Сәлимә бүгенге концертка берничә менә күлмәкне тектеләр. Шулай хакын төрлечә инде ул без теге ничек дип әйтим бик кыйбатлы әллә нинди нәрсәкәйләр түгел. Матур булсын, теге скромно гына булсын, ачык булмас минем костюмнар.
Элиза, менә бүген без күп кешеләрдән интервью алдык, әйме һәм бик матур фикерләр ишетеп киттек синең

И всего самого наилучшего она этого всего достойна. Мама, я тебя люблю.
Менә кызыгыз турында да әйтеп киттегез. Элиза исемле кызыгыз бит инде үсеп килә, әйме? Флора апа, а менә кызыгызда үзегезнең берәр талантлы ягыгызны сизәсезме, күрәсезме? Кызым ул бик талантлы, ул, э, ул да рәсемнәр ясый, тик э, рәсемнәр ясау белән шөгыльләнми. Ул юрист, э, БГУны бетерде ул юридический факультетны. Ул менә юридический юлдан китте инде, иҗат эше, иҗат эше белән шөгыльләнми. Но ул миңа минем кебек үк эм, җырларны да ярата, җ- матур җырлый да ул. Ул менә әйтеп торам бит, менә шул күлмәкләрне миңа э, ярдәм итә уйлап табырга. Шундый Иҗат күңелле кеше инде, юрист булса да. Иҗади күңелле, әмма ләкин иҗат юлына сез аның менә гомумән китүен теләр идегезме? Теләр идем дип, мин һәр вакытта минем әтием шундый булды. Менә сез нинди юл сайлыйсыз, ул сезнең эшегез. Мин ярдәм генә итәм дип. Мин дә кызыма юрист бул дип әйтмәдем. Ул бик талантлы әйтеп торам бит. Ул шул тиклем миннән дә әйбәтрәк рәсемнәр ясый, но рәсем ясау белән шөгыльләнми. Э, э, тавышы матурны җырламый ул менә анарга э, шул юридический шөгыль шул юридик шөгыль күңеленә ныграк ята шуңа күрә ул сайлаган юл бит ул аның язмышы аның юлы без алар өчен бер нәрсә дә уйлап табырга да аларны өтәргә теге юлга аларның юлын сайларга тиеш түгелбез без аларга ярдәм итәргә тиешбез

Шулай ук шушы концертка бик күп көч салган, оештыру мәсьәләләрен чишеп йөргән безнең талантлы кызыбыз Дилә Мөхәммәдиярова. Хәерле кичләр сиңа, Дилә! Хәерле кич!
Дилә, менә бит әле син бүген оештыру мәсьәләләреннән башка сәхнәгә чыгып бик шундый эчтәлекле итеп, матур итеп шигырь дә башкардың. Ул инде, әлбәттә, Флюра апаның иҗат иткән шигыре. Син, гомумән, шигырьләр сөйләргә элек, Син, гомумән, шигырьләрне элек-электән сөйлисеңме, әллә Флюра апаның шигырьләрен генә сайлап сөйләргә булдыңмы? Менә нинди кичерешләр тойдың син бүген бу шигырьне сөйләп? Гомумән, мин шигырьне бала сактан һөйләйм. Бала сактан төрле конкурсларда катнашып шигырь һөйләү ул минең теге дөньям, стихиям дип әйтәләр бит инде. Һәм Флюра апалар, апайның шигырьләрен аеруча нык яратам. Уның шигырьләре шул тиклем юкмәткеле, шул тиклем истәлекле һәм тормышсан. Һәм бу шигырьне мин Шул шигырьләрен һайлап алдык Илгиз Таһиров менән, яшьтәр театрыннан актер Илгизгә мин зур рәхмәтлемен, риза булып, минең менән бергәләп, икәүләшеп укыган өчен. Һәм Флера апайга рәхмәт әйткем килә, шигырьләре өчен, йырлары өчен, гомумән, булганы өчен. Чөнки мин Флера апаемды үземнең апаем кебек шул тиклем яратам һәм, Флера апай, һиңа бәхет, шатлык, уңышлар һәм менә шулай итеп, кешеләргә, тамашачыларга, якындарыңа нур бүләк итеп, Бул дөньяла, атла ла, атла алга. Рәхмәт, Вера апаем.
Вера апа, менә кызыгызга ярдәм итәм дисез, әмма кырыегызда э, шундый күп зур ярдәмчеләр булды дип әйтеп киттегез. Э, ә менә чынлап та иҗат итергә, э, шушындый матур тамашаларны үткәрергә сез үзегез генә көч салдыгызмы, иганәчеләрегез булдымы? Кемнәр ярдәм итте? Финанс яклап әйтәсем килә. Финанс яклап та, бөтен яклап та э, минем ике туган э, туганым һәм ике туганнарым һәм бер туган апайларым шулай ярдәм иттеләр. Мин бер үзем генә йөреп чыга торган эш түгел бит инде ул. Бик күп көч кирәк. Шуннан э, Фарзананы әйтеп үттем бит инде мин. Фарзана менә шул тиклем талантлы. Ул менә чынлап та аның менә һәрнәрсәгә үз карашы, матур итеп шуны эшләп җиткерә белә. Менә шул Фарзана бу концертның башыннан алып азагына тиклем эшләнеше шул Фарзанага рәхмәтлемен инде мин. Ул шулай итеп җиңеп чыкты дигез дип әйтәләр. Фәрзәнә, менә сез бүгенге тамашаның сценарий автор-режиссеры буларак әйтеп китегез әле, гомумән, менә Флүрә апа белән шушы тамашаны Әзерләгәндә нинди авыр мәсьәләләр туды? Сезнең идеяләр бер дулкында идеме? Гомумән, сез халыкка җиткерәсе килгән фикерегезне бүгенге концерт белән җиткерә алдыгызмы? Без бу концертка инде Флюра апай менән икенче ел готовимся. Былтырдан алып ошо концерт турында хыялланабыз. Былтырдан алып уже идеяләр уйлый башладык. Без моны ошо һәрбер җыр башыннан фея образында матур итеп күрһәтергә теләдек. Шуңа һәрбер җыр алдыннан ул шулай итеп килеп чыга ла, матур гына итеп. Югала йөр смеяла бит инде һәм шул задумка Ну, икәүләп уйланык, без, әлбиттә, бер тулкында булдык һәм э, бүген, Аллага шөкер, был көн килеп тә етте, матур итеп гөрләп концерт үтеп тә китте. Мин Флера апаем менән горурланам, мин бик шатмын. Аллага шөкер, без булдырдык.
Аңлавыбызча, сез әле бүгенгесе көндә ирекле, шулай бит? Ә менә үзегезнең мәхәббәтегезне очратып, үзегезгә тиң кешене табып, гаилә корырга андый планнарыгыз, уйларыгыз, теләкләрегез бармы?
Менә минем каравымча, матур гаилә, минем матур гаиләләргә багышланган бик күп җырларым бар. Менә бу тормышта, бу дөньяга килгән һәр кеше матур парлы булырга тиеш, матур гаиләле булырга тиеш. Һәм матур гаиләләргә бик нык сокланам мин. Минем менә урамда күрсәм дә шундый сокланып карыйм, менә шундый гаиләләр күбрәк булсын иде дип. Ләкин ул э, бездән генә тормый бит, ул Аллаһ Тәгаләдән килә. Димәк, миңа шулай ялгыз яшәргә э, Ходай кушкан, шуңа күрә ялгызмын. Ал теге син телисең, мин телим дип алай итеп әйтеп булмый инде ул. Мин иҗатка шулай шулай Ходай кушкандыр дип уйлыйм инде. Гүзәр апа, ә менә әйтеп үтергә кирәк, э, сез талантлы, искитмәле талантлы композитор, шагыйрә әйме. Безнең Башкортстаныбыз гомумән андый талантларга бай. Ә ничек уйлыйсыз менә композиторлар, шагыйрьләр арасында конкуренция, көнчелек хисләре бармы?
Белмим аның нәрсәсе көнчелек булырга мөмкин инде, чөнки менә даже мин минем дә менә бер җырчыны алсаң, кайбер җыры ошый, кайбер җыры ошамый. Теге композиторларны алсаң да кайбер җыры ошый, кайбер җыры ошамый. Минем җырларым да кайбер кешегә ошый, кайбер кешегә ошамый. Һәркемнең үз урыны бу тормышта, һәркемнең үз э, иҗаты, үз тыңлаучысы шуңа күрә һәркемгә дә урын бар ходай бит безне яраткан нәрсә өчендер менә э, ул сорау урынсыздыр дип уйлыйм чөнки менә яланга чәчкә җыерга чыксагыз анда нинди генә үләннәрдә нинди генә чәчкә юк шулай бит
Флюрочка, моя самая близкая подруга. Я ее очень люблю. Она отзывчивая, добрая. А, человек, который талантлив во всем.

Ул менә начарлыкны күрәм дисәң, бөтен нәрсәдән дә начарлыкны күреп була ул. Әгәр дә яхшылыкны күрәм дисәң, бөтен нәрсәдән дә начар яхшылыкны күреп була. Менә дөньяга ничек карыйсың, дөнья сиңа шулай ачыла. Менә шулай һәрбер мине тыңлаган, минем җырларымны тыңлаган кешеләргә Менә шундый дөньяны яратып, матур итеп яшәсеннәр иде дип теләр идем мин. Һәм бәхетле булсыннар, таза булсыннар, гаилә бәхете бирсен барсына да, балалар исән сау булсын, дөньялар тыныч булсын. Менә шулай инде. Амин, амин, рәхмәт, шулай булсын. Тамашачылар, сез дә игътибар белән тыңлагансыздыр шундый җылы, татлы, эчкерсез әңгәмәне Флера Шарипова белән һәм инде аның теләкләре сезнең күңел түрләренә дә кереп утыргандыр һәм сез үзегезгә матур нәтиҗәләр ясагансыздыр дигән Ышанычта каласы килә. Зур рәхмәт сезгә, Флюра ханым. Тагы да сезне шушындый матур күркәм бәйрәмнәрегез белән без, Туган тел телеканалының Сер төпкән тапшыруы ихлас күңелдән тәбрик итәбез һәм инде, әлбәттә, сезгә шундый Шундый матур берсеннән-берсе күркәм сыйфатларыгызны югалтмыйча, үзегез дә тормышның һәр минутыннан ямь, тәм табып, иҗади җимешләрегез белән халыкны тагы да, тагы да алдагы елларда сөендереп яшәргә Ходай Тәгалә сезгә һәрвакыт көч һәм дәрт бирсен. Концерт тәмамланды, пәрдәләр ябылды. Димәк инде, дусларым, сер дип кенә тапшыруын да бүгенгә шуның белән тәмамлый дигән сүз. Флюра Шарипованың иҗаты сезнең күңелләрегезгә дә хуш килгәндер. Чөнки берсеннән-берсе матур фикерләр, берсеннән-берсе матур эчтәлекле, моңлы җыр-көйләр бүген концертыбызны бизәде. Ә мин инде Тапшыруны әзерләп алып баручы Роза Хәйруллина, Һәрвакыттагыча, сезгә, дусларым, изге теләкләрдә калам. Бер-берегезне саклагыз, һәр минуттан сөенеч һәм куаныч табып яшәргә тырышыгыз. Киләсе матур, татлы очрашуларга тиклем, дусларым, пока-пока!